Әссәләмә галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгаләнең иң зур, иң мөбарәк вакытларына без сезнең белән бүген ия булдык. Иншә Аллаһ, Аллаһы Тәгаләнең бөек рәхмәте белән бүген без бөтен мөселман халкы изге шәриф Рамазан аена керәчәкбез. Хөрмәтле туганнарым, Рамазан ае Аллаһы Тәгалә тарафыннан иң яратылган, иң дәрәҗәле, иң мөкатдәс вакыт булып тора. Хәтта ки изге Рамазан аеның тәрҗемәсен кылсак тагын, Рамазан дигән сүз, ул гарәп теленнән җыеп чүпләрне яндыру, ниндидер бер кирәкмәгән нәрсәләрдән котылу дип тәрҗемә ителә. Һәм Рамазан аенда без нәрсә яндырабыз? Без үзебезнең гөнаһларыбызны җыябыз дагын капчыкка, чүп савытына салып, аны җандырып, аннан котылабыз. Үзебезнең нәпседә булган, начар булган хисләребезне, ниндидер нәпсе белән бәйле булган түбән фикерләребезне шулай ук җандырабыз. Үзебезнең җенси, ниндидер хайваннарга гына хас булган кирәкмәгән әйберләребезне дә ген җыештырып, үзебезне бөек Аллаһы Тәгалә Адәмгә биргән олуг әдәп-ахлакка китереп, әлхәмдүлилләһи шөкер, үзебезнең динебез исламыбызны исбатлап шушы вакытны изге гамәлдә уздырабыз. Бу бик мөбәрәк вакыт. Бу безнең өчен зур бәйрәм, бу безнең өчен, әлхәмдүлилләһи шөкер, зур шатлык. Шуңа тагын Раббыбыз Аллаһ Сөбхәнәһү вә Тәгалә Изге Китабы Коръән Кәримдә безгә руза гамәле турында күп мәртәбә сөйләп китә. Һәм һәрбер мөселман һәм һәрбер Аллаһы Тәгаләне бер, бар дип таныган кеше, чын күңелдән Аллаһы Тәгаләгә инанган зат шушы аятьләргә күз салып,

Сезгә моңа моңынча булган халыкларга кебек руза гамәле, ашамлык, эчемлек, якынлык кылудан тыелу, шушы үзеңне үзең бер тәртипкә салу, бер тәрбия кылу вакыты сезгә дәген фарыз кылынды, ди. Сезгә кадәр булган халыклар, ул да булсын хөрмәтле туганнарым, ул христиан, ул да булсын безнең яһүд халыкларымы, ул Ибраһим пәйгамбәр халкынымы, ул Муса пәйгамбәр халкымы, ул аңа кадәр булган меңләгән-меңләгән пәйгамбәрләр, алар барсы да үз халкына руза гамәлен өйрәттеләр. Әйе, кемдер үзенчә рузасын тотты. Әйе, башка төркемнәрдә башка тыелулар иде аларның шәриф айларында. Ә безгә, шушы Мөхәммәд пәйгамбәребезнең өммәтенә, әлхәмдүлилләһ, шөкер, Раббыбыз Аллаһ Рамазан аен, әлхәмдүлилләһ, безгә тапшырды. Һәм бу ай безне ашамлык-эчемлектән генә тыю түгел, бу ай безне үстерә, бу ай безне үзгәртә. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә, Ләгалләкүм тәттәкун. Бәлки шушы айда сез ел дәверендә куып йөргән вакытларыгызны, эшләрегезне, мәшәкатьләрегезне туктатып, тәттәкун, шушы вакытта үзегезне үзгәртеп тәкъваланып китерсез. Бәлки күңелләрегез сезнең тулыланып китер Аллаһ Тәгаләгә карата булган мәхәббәтләрегезне белән. Бәлки күңелегездә моңынчы булган шомлану шикләнүләрегез китер, моңынчы Аллаһы Тәгаләгә карата булган сезнең инде югары хисләрегез тагы да бөекрәк, тагы да дәрәҗәлерәк, тагы да күңелләрегездә чәчәк кебек атыр дип Раббыбыз Аллаһ безгә изге китабында әйтеп китә. Әйямәм мәгъдүдә Аллаһ сезгә аны ел дәверендә түгел, ә махсус вакытта боерды. Әйе, без беләбез, Рамазан ае ул кой вакыт 29, кой вакытта 30 көн. Ләкин әлхәмдулиллаһи шөкер, шушы айның һәрбер көне безнең өчен бик тә кадерле, бик тә инде бөек дәрәҗәле булып тора. Фәмәнкәне минкум маридон. Әмма ләкин арагызда чирле кеше булды икән, үз үзен интектереп, үз үзен газаплап, мин руза тотам, мин булдырам, мин көчле ир, мин көчле хатын дип, Аллаһ каршында бу гамәлгә ашыкмасын ди. Чөнки чирле кеше ди, ураза тотыкмасын. Шикле кеше бераз читләшеп торсын. Әу галә сәфәрин. Әмма якин син ниндидер сәфәргә чыктың икән, ниндидер юлда йөрисең икән, бир зур бер эш белән, командировка белән киттең икән, ул вакытта да бераз рузаны туктатып тор ди. Фәгиддәтүм мин әйямин ухар. Ләкин терелгәч, Шушы командировкаларың беткәч, бик мәшәкатьле юлларың тәмамлангач, матур иттереп, руза гамәлләреңе башкарып бетер, ди. Аллаһ каршыңда булган гамәлләреңе тәмамла, ди. Вәгаләлләдине ютикунәһу фидиятун. Һәм әгәр сез булдыра алмыйсыз икән, гомумән сезгә бу гамәл гыйбадәт өстегезгә Күтәрерлек, сезнең җилкәләрегез түзәрлек түгел икән, ягъни синең бик авыр чирләрең бар. Син бик каты мәшәкать белән, менә шушы чирләр белән газапланасың икән, ул вакытта сез ашатыгыз кешеләрне ди. Ифтар кылдырыгыз. Шушы руза тоткан кешеләргә, әлхәмдулиллаһи шөкер, бер ризык, бер эчемлек, бер аларның күңелен күтәрә ала торган игелекне эшләсәгез ди, өстегездә булган шушы зур җавапчылык төшер, ди, инша Аллаһ, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм инде Раббыбыз Аллаһ безгә җиткезә. Шәһру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Рамазан айы ул ди Коръән айы. Чөнки менә шушы вакытта, шушы Рамазан аенда, шушы март аеның бер өлеше, апрель аеның икенче өлешендә булган махсус көннәр ул изге Коръәннең Инде сәгатьләре, мизгелләре булып тора ди. Хөрмәтле туганнар, без сезнең белән һәммәбез дә Коръәннең варислары булып торабыз. Бөтен татар кешесе кемнән сорама, Коръәннән Раббана атина фид дөнья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабаннар дугасын беләләр. Күбесе кыл хуаллах дугасын беләләр. Көбесе Әлхамдулиллахи Раббил Галәмин догасын беләләр. Һәм кем Лә илаһа иллаллах догасын да белә икән, исегездә калдырыгыз. Сез барыгыз да Коръәннең варислары. Аллаһ безнең бөтенебезгә дәген, кемгәдер зур, бөек сүрәләрне салган, кемгәдер кечкенә генә Коръәннең үзекләрен күңеленә, аның теленә, аның акылына зур бүләк бер Һадия хидәят рәвешендә биргән. Шуңа тагын без сезнең белән шушы изге шәриф Рамазан аенда ашамлык, эчемлектән генә тыелу түгел, үзебездә булган менә шушы Коръәннең бәрәкәтле нурларын тагы да биегрәк, тагы да нурлырак итергә тиешбез. Әгәр син моңынча белдең икән, бер кыска гына сүрәне, син бу сүрәгә өстәп тагын берне өйрән. Әгәр хәтерем җук, бер нәрсә дә истә түгел минем, минем башым эшләми дип әйтәсе икән, Шушы сүрәне укы. Татарча мәгънәләрен укы, тәфсирләрен өйрән, аны үзеңнең балаларыңа, оныкларыңа өйрәт. Менә бу айны Коръәнгә багышла. Чөнки Аллаһ салды бит сиңа менә шушы Коръән бөртеген. Син аны үзеңнең гамәлсезлек корылыгың белән бетермә. Аңа Рамазан аенда булса дагын шушы шифалы суларны сибеп, шушы бөртектән чәчәк, шушы матур күркәм үсентәне үстер һәм Коръәннең үсентәсе, ул кайчан безнең йөрәктә булган изге аятлар безнең телгә, безнең гамәлләребезгә ирешә һәм Коръәннең принципларын, Коръәннең инде матур күркәм йолаларын без җәмгыятьтә изгелек белән күрсәтәбез. Шуңа дагын Рамазан ае, хөрмәтле туганнарым, ул руза тоту гына түгел, ул әле Коръәннең изге текстларын, изге язмаларын, йолаларын безнең гамәлдә булдыру ае булып тора. Шуңа дагын без бу эштә дәген игътибар кылырга тиешбез. Һәм, хөрмәтле кардәшләр, апаларым, абыйларым, ничек соң без Коръәнне олуглый алабыз дисәгез, һичшиксез шушы китапны алып без өебездә укый алабыз. Аны инде укып чыгыргамы, тәрҗемә мәгънә тәфсирләрен укыргамы? Һәм әгәр сез бөтенләй Коръән укый да алмыйсыз икән, аңлап та бетермисез икән, ул вакытта безнең динебез ислам бик матур күркәм безгә гадәт йоласын да калдырды. Ул да булсын безнең таравих намазлары. Һәрбер Татарстанның мәчетендә, һәрбер авылда, һәрбер шәһәрдә, әлхәмдулилләх, Рамазан аенда көн саен кешеләр басып, имамнары артыннан матур күркәм таравих намазларын башкаралар. Изге намазда җигерме рәкагатьтә матур Коръән аятьләрен тыңлыйлар. Кулларын күтәреп дога кылалар, Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә ялваралар һәм Раббыбыз Аллаһ шушы изге шәриф Рамазан аен Коръән ае буларак олуглап, бу айда безгә үзенең игътибарын аеруча бирәчәк. Һәм без дәген шушы матур күркәм вакытны, хөрмәтле туганнарым, дөрес иттереп кулланыйк. Руза тотыйк, Коръән укыйк, тәравих намазларын башкарыйк, ифтар ашларын кылдырыйк, изге гамәл-гыйбадәтләр, садакаларын бирәбезме, ярдәм күрсәтәбезме, яхшылык эшлибезме? Һәм әгәр синең изгелек эшләргә көчең дә, акчаң да, хәлең дә булмаса, хотя бы Рамазан аенда Начарлыктан тыелып булса да торырга өйрәнсәк, гайбәт сөйләүдән, сүгенүдән, талашудан, ниндидер бер нахак гамәл кылудан үзебезне тыя алсак, Рамазан аенда ул дагын зур гамәл гыйбадәт булачак. Шуңа дагын, хөрмәтле туганнарым, Раббыбыз Аллаһ шушы изге шәриф Рамазан аенда Һәммәбезгә уңыш бәрәкәтләрен бирсен. Кем беренче мәртәбә уразасын тота, Аллаһ аңа җиңеллекләрен бирсен. Кем инде икенче, өченче ел шушы руза гамәлендә башкара, бу бөек юлны үзен ап бара, Аллаһ сезгә дәвамлыгын бирсен. Кем инде күп еллар буе руза тота, җәмәгать, шушы изге шәриф Рамазан аеның вакытының тәмен, ләззәтен татып уздырыгыз. Һәм сез, иншааллаһ, Шушы вакытның һәрбер микъдарын, һәрбер мизгелен сизерсез. Күз белән, колак белән, ашказан белән түгел, иң мөһиме үзегезнең йөрәкләрегез белән сез аны һичшиксез сизәчәксез, әгәр безнең күңелебездә шушы изге вакытка мәхәббәт, хөрмәт булса. Шуңа дагын Раббыбыз Аллаһ насыйп әйләсен бу вакытны безгә. иң күркәм, иң яхшы рәвештә уздырырга, безнең гаиләләребезгә саулык-сәламәтлекләрен бирсен, бала-оныкларыбызга саулык-сәламәтлекләрен бирсен, барлык тарафтан безгә уңыш, бәрәкәт, иман вә тәүфикъта гына яшәргә, Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә бу дөньяда һәм ахирәт дөньяларында булырга насыйп әйләсә иде. Әссәләмегаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.